Ныклап әзерләнгән, уйланып тупланган җыентык булды ул. Һәркемнең үз догасы. Ничек аңларга бу исемне? Минемчә, һәркемнең үз догасы булырга тиеш. Үз күңел хисләре, үз уйлары, үз максаты, үз иҗаты, үз образлары, әлбәттә инде үз мәхәббәте, үз сагышы, һәм үз язмышы. Менә шул мәгънәдә куелган исем бу. Һәркемнең үз догасы. Ә инде шагыйрәне әйтсәк, һәр язучының үз догасы бар. Аның һәр шигыре, аның һәр әсәре, хикәясе, новелласы дога кебек языла, дога кебек укыла һәм дога кебек кешенең, укучының күңеленә барып ирешә, аны дулкынландыра, тәрбияли, сабак бирә. Менә шушы максаттан төзеп чыгарылган җыентык бу. Анда берничә төрле жанр урнаштырылды. Әйтик, менә беренче китапны башлап җибәрүче жанр ул новеллалар. Хикәя новеллалар. Минем иң яраткан жанрларымның берсе ул. Новеллада Тормышның иң кискен вакыйгалары сурәтләнә. Көтелмәгәнчә, көтелмәгәнчә һәм ниндидер бер язмыш кискенлегендә тәмамланган вакыйга сурәтләнә. Менә мин шушындый борылышларны, язмыш борылышларын яратам инде. Иң яраткан новеллаларны хикәяләрендә урнаштырдым. Укучыга бик ошар, укучының күңеленә барып ирешер дип уйлыйм. Ә инде икенче бүлектә әдәби парчалар, нәсерләр, эсселар, әдәби этюдлар һәм менә шушындый ваграк жанрлы әсәрләр урнаштырылды. Анда инде минем тормышны күзәтүләрем, язмыш мәсьәләләре, образ, фикерләр чагылыш тапкан. Өченче бүлегендә минем үземнең күңелемнән саркып чыккан канатлы сүзләр, фразеологизмнар, максим, максимнар, менә шундый кечкенә генә бер җөмләлек гыйбрәтле әсәрләр. Алар да берничә мең тәшкил итә. Чөнки инде 60 яшьтә кешенең шактый тормыш итабы үткән була, шактый уйлар уйланган, эшләр эшләнгән. Менә шунда кешенең фәлсәфи фикерләре туа, тормышка мөнәсәбәте, тормыштан сабак алу моментлары, менә шушы

Әмма без аның җырчы икәнен беләбез. Әнкәй икмәк пешергәндә җырлый. Ул мичтән гәрәбәдәй янып пешкән сырлы-сырлы икмәк алганда, ишетелер-ишетелмәс кенә моңлы җырын суза. Юк, моңлы гына да түгел ул көй, ничектер күңелләрне җилкендерә, йөрәкләрне дәртләндерә торган өмет җыры иде. Әнкәй тагын сөт аертканда җырлый, бераз оеп китеп, карашларын еракларга, Өмет-хыялларына төбәп, сепарат сабын салмак кына әйләндерә дә әйләндерә. Ап-ак тамчылар, чиләктән чәчрәп китеп, ялгыш кына аның кара кучкыл йөзенә, кулларына килеп куналар. Кайчакларда мин аның чал чәчләре дә шул сөт аклыгыннан түгел микән дип уйлый идем. Шулай да әнкәй иң яраткан җырын Бала тибрәткәндә җырлыйдыр мөгаен. Әле, әле дә хәтеремдә, төпчек энекәшебезне бишеккә сала да, тирәннән, күңеленең иң ерак почмакларыннан бер моңлы көй табып, акрын салмак кына җыр башлый иде. Инде энекәшебез йоклап киткәч тә, әнкәй озаклап моңланып утыра. Әйтерсең лә бишектәге бала аны җыр, моң дөньясына алып керә торган бер ишек кенә. Ә җыр, җыр, иң мөһиме! Әнкәй бәхетле чагында җырлый. Өстәлендә икмәк, май мул булса, яныңда сәламәт, матур, эшчән балалар утырса, аннан да бәхетле кеше юк инде. Бүген тыны бетеп абый килеп керде. Күрше егетеннән хат алган. Безнең яктан җыр ишетелми башлаган. Әнкәй җыры. Авылга кайтып килергә кирәк.